Xara Bank jilqakom għall-ewwel darba. Mela
U din mi feħrabtilhom ta' Division 2. Libhom tas, without any risk. Dak li kienu it-Twin Towers. Ma ħallux tiġi gwerra fuqna. Kien xreġta.
U jisparaw.
Ħadd ma jista' jemmen li dan il-Papa. Il-Ġermanja waqt il-World Cup. Insemmilkom il-Pjazza tal-Vatikan. Huwa l-bidu ta' staġun politiku ġdid. Is-sitt Eżorċisti. Wasalna Ħaiti. Hawnhekk il-gwerra. Kellu jmur sitt pajjiżi oħra. Le, mhux huma kienu. Fl-aħħar se jinħeles. Terroristi li għaddew minn hawn u sparaw in-nies. Is-synthetic drug li ordnajna aħna. Il-karozza għaddiet minn miegħi. Chris Bartolo jinħareġ mill-ħabs. Triq li minnha Ġesù għadda. L-istorja ta' Xarabank. L-istorja tiegħek. Merħba. Insellmilkom. Nixtieqek tala' għajnejk u timmaġina li qiegħed id-dar, iħabbat il-bieb, tiftaħ u ssib il-pulizija u jgħidulek biex tmur magħhom għaliex xi ħadd fil-familja tiegħek irrapporta li inti babast, abbużajt lit-tifel tiegħek, lit-tifla tiegħek. U inti m'għamilt assolutament xejn minn dan kollu. Għidli dak il-ħin xi tħoss. Xi tħoss meta dik it-tifla tibda tgħid storja li inti qatt ma kont parti minnha. Hekk ġara. lil Manuel Camilleri li f'dal-aħħar żmien, f'dal-aħħar jiem kellu sentenza importanti u llum b'mod esklussiv għall-ewwel darba wara dik is-sentenza qegħdin magħna. Manuel, nirringrazzjak u llum Desiré li illum hija wkoll il-mara ta' Manuel. Ħalli naraw daqsxejn. Hekk, ġirja, għax twila l-istorja, imma ġirja ta' minn xiex għaddejna. Minn xiex għaddejna għax jiena ħafna drabi kont għext din l-istorja magħkom u nafha sew din l-istorja. Ħa narawha daqsxejn. Inħossni l-istess bniedem, erġajt twilidt mill-ġdid. Dan Emanuel.
Ħa nfakrukom l-istorja tiegħu.
F'sitta ta' Novembru 2002, Emanuel Camilleri akkużat li abbuża minn bintu sa minn meta kellha ħames snin. Emanuel Camilleri sostni li din hija gidba. 2006, Emanuel Camilleri jiġi l-uffiċċju ta' Xarabank biex jiltaqa' ma' Peppia Zoppardi. Qali li kien lest joqgħod fuq lie detector biex juri li hu innoċenti, jien għatlu dal-apparat ma jeżistix. Però jien kont emmintu dik il-nar. Tant Illi għamilnilu intervista anonima. Ġejt arrestat minħabba gidba, qattajt ħin ġo ċella minħabba gidba u għadni għaddej minn martirju minħabba gidba. Jien ma rridx li nkun illiberat għax m'hemmx biżżejjed provi, u jiena rrid li nkun illiberat għax il-verità tkun ħarġet. It-tifla tixhed fil-qorti u tgħid li missierha stupra u ppenetra ħames darbiet. Li t-tifla jsirilha eżami ginekologu u t-tabiba tixhed fil-qorti. Bażikament imma l-gynae examination kienet normali. Il-hymen kienet intatta. U ma kien hemm xejn bażikament, ħadna ċertu sample swabs ta' xi mard trasmess sesswalment, ma kien hemm xejn ukoll. Jiġifieri bażikament l-examination ma kienx hemm signs of abuse, però t-tifla kienet very distressed. 2011, Titwemmen ix-xhieda tat-tifla u Emanuel Camilleri jinstab ħati. Mejju 2013, Emanuel Camilleri jibda jiskonta sentejn ħabs. Ridt noqtol lili nnifsi jien għax qiegħed f'post li ma ħaqnix inkun hemmhekk jiena. Fil-verità, Is-sistema ser itli ħajti. L-Avukat Tonio Azzopardi jikteb lil Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit u jgħidlu biex jerġa' jinvestiga l-każ għaliex fil-ħabs hemm persuna innoċenti.
Il-Kummissarju jaħtar lil Ispettur Sandro Camilleri biex jinvestiga l-każ. L-Ispettur jibda jiltaqa' ma' provi ġodda. Sibt prova ta' ex boyfriend li kellha t-tifla stess ta' Emanuel Camilleri. illi din, illi dana wara li l-investigazzjoni tiegħi ammetti li għalli sma' jina kemm il-darba ammettit miegħi li mhux vera missiera qatt ma milla xejn. Il-hairdresser tat-tifla wkoll titkellem mal-Ispettur Camilleri tgħidlu li t-tifla qed tgħid li missiera qatt ma messa. Da żgur meta t-tifla kienet għandha għaxar snin kienet feta tenera, hi rrakkuntat illi kienet tiġi morija ritratt Ti u staqju t-pinġijiet tal-pene, tal-parti ġenitali ta' raġel, tal-isperma, da bħal dan t-terrepeti li ju fil-qorti, eh, għax għatma kienet radda l-affarijiet effettivament, allura tiġi morija anka fuq eh, l-sperma, isma bajda, eh, isaħalib tkun, ek t-tajt inti, għal din ġit brainwashed, letteralment brainwashed, biex tajt Għandha x'tax għandha tajt il-qorti u dak qallitunna kollu lilna sal-inqas tikka, sal-inqas koma. Eh, tajdinna kollox minn xi xaddiet. Għax ma ratomx effettivament dal-affarijiet xġiet eh, xqalula biex tajt. Dik, ovvjament, Min bata dan kollu, bata l-missieru. 26 ta' Mejju 2014, wara li Emanuel Camilleri jkun ilu sena fil-ħabs, il-Maġistrat Consuelo Sherry Herrera tmexxi inkjesta li ddum għaddejja mid-disa ta' filgħodu sa' tlieta ta' filgħodu tal-għada. 28 ta' Mejju 2014 tinfetaħ il-qorti burġenza. L-avukat jitlob li Emanuel Camilleri jinħeles mill-ħabs.

Hija emozzjonali ħafna li tara barra wara sena u
Illum se joħroġ għall-ewwel darba hawnhekk u qegħdin nistennewh hawnhekk flimkien mal-familja tiegħu.

Il-Qorti tirrifjuta t-talba biex Emmanuel Camilleri jinħeles u terġa' tibagħtu l-ħabs. It-tim ta' Xarabank jibda petizzjoni online biex Emanuel Camilleri jinħeles mill-ħabs immedjatament. 2 ta' Ġunju 2014, il-Qorti Kostituzzjonali tilqa' talba biex Emanuel Camilleri jinħeles mill-ħabs.
Qegħdin qudiem il-ħabsa dawn kif waslitilna l-informazzjoni li ir-raġel li kien ilu 397 ġurnata hawnhekk allegatament innoċenti fl-aħħar

Għadek kif rixt mill-ħabs wara kważi 400 ġurnata. Kif qed tħossok? Ferħan ħafna. Emozzjonalment, emozzjoni laqas nista' laqas nista' ngħidlek għax tant kemm huma ħaj l-emozzjonijiet li għandi bħalissa huma enormi. I mean, ma nafx nabat nejlek nkun onest. Dik hija pura verita li għandi issa l-familja tiegħi miegħi. Dejjem hemm fina. Bħalma hemm intu intom ukoll li lkom tiffollow jana dan is-snin kollha. It's a, it's a Ecstatic feeling.
Erba' tijiem wara li Emanuel Camilleri jinħeles mill-ħabs, xara bank jagħmel programm speċjali. U dakinhar titkellem għall ewwel darba fil-pubbliku it-tifla tiegħu. Ma jinkont għadni żgħira, ma kontx naf. Ma kontx naf X'ħa jiġri da jekk qed tismani jiena nħobbok ħafna u qed nimissjak u nixtieq narak u vera jiddispjaċini ta' li ġara.
Sena qabel Emanuel Camilleri jidħol il-ħabs, ibnu Luk ta' 14-il sena jimrad bil-leukemia u jmut. U malli joħroġ mill-ħabs, Emanuel imur mill-ewwel fuq il-qabar ta' ibnu Luke.
ġej biex nara t-tifel dawn l-axħar dawn l-axħar ġraħ kun marajtu darbtejn it-tifel ġifieri kienu daqsxejn diffiċli għalija konni ġi naraħ kull ġimgħa konni ġi naraħ li tifel jiena. Ma daw l-aħħar daw l-aħħar sena u għaw sena 13 xahar. Kull ma rajtu darbtej. Illum nista' niġi naraħ kemm irrid. Allura għalija dik hija hija xi ħaġa kbira, kbira ħafna.
Żewġ sentenzi li kienu żbaljati, illum nafu għax iż-żmien tagħna parir, kienu żbaljati. Dawk is-sentenzi issa spiċċaw. Il-verità waslet,
se kulħadd jafa, jien innoċenti.

ftit jiem ilu minn tliet imħallfin u sabet u qalet ċaru tont li inti innoċenti. Tat ukoll kumpens, issa nitkellmu fuq ta' 23,000 euro, nitkellmu fuq. Ek, suppost qed niċċelebraw aħna, imma tidru imkisrin.
It-triq biex wasanna saw Pep kienet jibsa. twila u iebsa. Dik is-sentenza li għandek fidek hemm tliet affarijiet li li mhux jien biss aħna ilna niġġieldu għalihom. Wrongful conviction, miscarriage of justice, innoċenti. U dik is-sentenza għandha t-tlet kelmiet miktubin fiha. Inti wkoll Desire, għaddejt jiena ngħid, jiena għext din l-istorja ngħid li batejt daqsu jekk mhux kultant iktar minnu.
It-tbatija hija kbira għaliex meta hu kien maqful ġewwa, inti trid tkun il-bastun ta' barra. L-ebda kumpens mu ħa ġġib it-tbatija li konna għaddejjin minnha, għadna għaddejjin minnha u ħa nibqgħu għaddejjin minnha. Jekk jekk tippermettuli ħa nħares ftit lejn il-kamera u nagħmel kummenti għax jiena involut f'dan il-każ ukoll. U nixtieq ngħid xi ħaġa lin-nies li qed jarawna. Għaliex Għaliex hawnhekk għandna sentenza illi qed tgħid illi tliet imħallfin qed jgħidu li hu innoċenti kif qal Manwel, imma tat ukoll kumpens. U nixtieq ngħid mill-ewwel illi dak il-kumpens li ħadu laqqas ikopri l-ispejjeż li dawn għamlu. 23,000 iktar għamlu spejjeż. Jiena li ma nistax nifhemu. Kif meta tara l-każ u jiena nafu issa sew dan il-każ, ma bdewx jixalu bozzoz ħomor li din it-tifla hija mġela tivvinta din l-istorja. Tapar qalu qalet illi kienet stuprata ħames darbiet. Imbagħad għamlu test mediċi u u sabu x'sabu? Sabu li din kienet intatta u li ma li ma kelli li ħadd ma stupra. X'għamlu? X'għamlu flok qalu, flok qalu, etana, eh, eh, ġaqed mhux qed naraw li hemm resquh fuq defilement, mhux fuq stupru għax inbidlet il-verżjoni. Allura jien insaqsi, x'esperti hemm hemmhekk, x'esperti intom biex ma ndunajtux li din it-tifla qiegħda tajt storja li qaħlula. Din storja, din irrepetit storja li qaħlula. Imma ma tindunawx. U kien hemm darba anka kienet ma' sikoloġista ta' tfal u qaltilha jien qed nivvinta din l-istorja, jien qed niġi mġiela u xejn laqqas tidħol fil-fajl tal-qorti. Imma għaliex? Għaliex għamiltulu hekk il dan ir-raġel? Għaliex għamiltula hekk il din il-familja? Nixtieq nisma' risposta. Għaliex tfajtuh 379 ġurnata fiċ-ċella il-ħabs għal xejn? Għaliex? U tafu kemm damu daw? Tafu kemm ilhom jiġġieldu għal ġustizzja? Satax il sena. Satax il sena ġo dal-pajjiż tittamel satax il sena biex tieħu ġustizzja. Xaru każa, miskom tistħu. Waqt dawk il-snin li Manuel kien madut ma' kulħadd li kien pedofolu, kellu t-tifel qed imut b'kanċer. U li jiddispjaċini li laħaq miet qabel ma dan raġel qalu li mhuwiex pedofolu għax irriżulta b'mod l-iktar ċar li din kien kollox ivvintat. Imma dak it-tifel laħaq miet. Jien ma nafx, imma naħseb li ħaqqhom apoloġija minn ximkien dawn in-nies. Minn ximkien mhux għax se tagħmel xi differenza. Dan ir-raġel poġġew ħanka fuq ir-reġistru tal-pedofili. U għamel hekk ta' biex inqala minnu. U sadattant kien jam kien teacher l-emkast u spiċċa minn xogħol. Spiċċa neħħewh minn hemm minħabba dil ħaġa u sal-lum għadhom ma reġgħux daħluh. U jiena wkoll nixtieq nuri solidarjetà ma' dik it-tifla. Jiena lija l-akbar abbuż sar fuq dik it-tifla. Fuq dik it-tifla li meta kienet żgħira bdew bdew daħlula ġo moħħa kif kif inhu l-pene tar-raġel, kif inhu biex meta titla' l-qorti. Dik żgur kienet abbużata dik it-tifla u minn hawn nuri solidarjetà magħha. Tissirtuhom il daw in-nies, miskom tistħu dak li ngħid. Sorry, imma ma, ma niflaħx ma ngħidix din il-ħaġa jiena. Għaliex naf minn xiex għaddejtu. Ejja nieħdok 17 sena lura. Ejja noħodkom 17 sena lura. Met inti deżire kont il-partner tiegħu, ma madonna sir taf illi da abbuża lil bintu. U stuprajk ma tridx ukoll. Abbuż enormi, serju, m'għandha naqqas niflaħ ngħidha. Inti, inti, kellek tifla diġà minn żwieġ ta' qabel. Kont anka tqila f'mument minnhom bit-tifel li għandkom, it-tnejn li intom flimkien. X'kienet ir-reazzjoni? Ma nemnekx hekk tgħidli li ma ssuspettajtx għax fil-bidu mhux hekk ix-xokk x'għamilt.
Meta ħarġet l-ewwel darba li smajtek kien xokk. Ġo moħħi kien għaddej jekk da miss it-tifla tiegħu lit-tifla tiegħi li kienet ġa tgħix u ġa kien jgħix magħna, x'se tagħmilha iktar. Kienet iebsa Pepp għaliex inti għandek raġel li tħobb u għandek il-uliedek. Kont ġa tqila jien. Għall-bidu eħe kont nibża'. Ma bdejtx nafdah. Ma nafdax it-tifla, fejn tmur it-tifla niġri warajha. Naħseb jiena kwalinkwa omm kienet tagħmel l-istess li għamilt jien. Sakemm hu stess induna u qalli jiena naf x'int tagħmel. Qatt ma qalli jew qatt ma tani tort, però llum il-ġurnata nħossni. Ġifieri kont taf li mhux vera, Manwel? U xorta kont qed tifhem li qed toqgħodlok għassa?
Kull ġenitur li jħobb lil uliedu ħa jħoss dawn is-sentimenti. Kieku jiena kont viċi versa, kont nagħmel l-istess bħalha. Eżatt. Eżatt.
U mbagħad anke l-avukat ma kienx qed jemmnek. Iva. Fil-bidu Dottor Tonio Azzopardi. Fil-fatt fil-bidu kien qalli jekk għamiltha aħjar tgħidli issa. Aħjar tgħidli issa minflok ngħaddu dan il-kalvarju kollu. Sakemm darba minnhom kellna seduta, kienet daqsxejn imqanqla, beda jara ċertu affarijiet li tani raġun mija fil-mija, kien ħareġ minn ġo l-awla, kien irrabjat ħafna dik inhar, dar fuq il-mara, fuq Desere, u qalla serraħ moħħok għax dak m'għamel xejn. Mhumiex dak li qegħdin jgħidu. Beda jemnek hu?
Iva. U bdejt hemmnu inti. Eħe, għax imbagħad rajna fatti, orini fatti, serraħ li rasi, jien dakin il-kawża kienet bil-bibin maluqin, allura jien ma kontx naf x'inhu jiġri ġol qorti, allura rid lilu jigwidani. U minn dakinhar bdejna t-tela. Minn dakinhar bdejna t-tela.
Imbagħad? għadda żmien, tilajn, iżlin, deferita, u insomma ma noqgħodux ngħidu kemm il-darba ġiet deferita u batukom lura u Imma mbagħad ġiet is-sentenza. Iva.
U naħseb in ma kontx qed tistenna. Le. Eh?
Le, kienet sentenza li ixxukjatni. Għaliex emmint li il-verità tider ċara għalmenu f'għajnejna kienet ċara, ċarissima. Emmint li l-Qorti wkoll ħa tara ċara bħalna. Imma ġejt ikkundannat sentejn priġunerija. Kif ħassejt ukoll dak il-ħin min jafel? Naħseb id-dinja tafu hekk.
Waqfet. Eżatt, ma laqas kun taf fejn ħaddur. Ma flaħx. Fuq min ħaddur iktar. Mm. Dorna l-awtoritajiet, dorna Granfajna ma fejn stajna, bl-evidenza tajniehomlhom kollha. Ma kenniex għalfejn iressqu ċertu evidenza tajniehomlhom. Imma ħadd ma kien qed jemminkom. Le. No, ħadd.
Le, le. Ħadd ma tana l-benefiċċju li għandna raġun. Qatt.
U mbagħad appellajtu u l-appell jerġa' jikkonferma s-sentenza u d-darba daħlu. Plus, le.
Plus li żidu. Plus is-sentenza żiduh fir-reġistru tal-pedofili. U naħseb ma kinitx is-sentenza biss li kisritna li mbagħad li inti taf li inti għandek il-partner tiegħek imniżżel ġo reġistru Tal-pedofili.
Tal-pedofili, mhux reġistru Spiċċa mi xogħol, ġifieri spiċċa bla xogħol. Spiċċajt koll, spiċċajt literalment. Eh? Il-ħajti spiċċat. Dak il-ħin li ġiet ikkonfermata s-sentenza, jiena ħajti spiċċat. U bad daħlu kien ħabsek u inti poġġew naturalment ma dawk li jkunu stabu ħatja. Kont divizjoni numru 8 jiena kont. Kif ħassejtek hekk, ġifieri? Jiena meta kont il-ħabs, anka l-feature, etta, xtaqt nieħu ħajti bidejja. Għaliex meta inti ma tħoss li għandek tkun hemmhekk, għax jgħat hemmhekk intortament, ma tafx ma tafx fejħa taqbad tigranfa. Jiena dek ma li tħat il-ħabs, neżżawni mhux mill-ħwejjeġ, ma neżżaw li dak kollu li ħdim talih. ismi, ir-reputazzjoni tiegħi, fejn wasalt fil-ħajja. Il-familja tiegħek.
Kollox. It-tifel tiegħek.
Il-libertà tiegħi.
It-tifel. Kollox ħaduli. It-tifel li ħolli Kollox, kollox ħaduli. Jiena dak il-ħin kont litteralment non-eżistent, spiċċajt. Meta tħok kemm tħoss iċ-ċavetta tingħala hekk. U taf li hija hemm ġew għal xejn, x'inhi l-feeling, x'inhi? X'inhi l-feeling?
Litteralment tħossok bħal metlek, imnezza, imnezza.
U inti kont għaddi minn hemmhekk u biex forsi. Dak iż-żmien kont ngħaddi impaqqa.
Illum il-ġurnata qas nersaqlem. Ma tgħaddix minn dik it-triq. Laqas nitla.
Imma qabel kont paqqa biex forsi. Kont imur. Kont ismaħħalek ma forsi. Għax kien.
Nismaħħa xi tieqa tiegħi kienet in-naħa ta' triq. E kont nismaħħa.
Imma ma kontx inkun naf li sakemm qalt li l-ewwel darba ma kontx naf. Imma mbagħad tgħidlek isma' mhm. inkun għaddejja u tibda tgħid għaddejja l-mara.
Fuq il-Facebook għamed diskussjoni kif ħarġi, min se jħallas li għalija? Mhux aħjar ħarsu daw, diri gidbet u minn qabbada, eċetera. Eh? Sen saqsijom. Irrid ngħidilkom ukoll illi dan ir-raġel b'dak li għadda minnu qabditu depression. Beda jbati bil-pressjoni. Beda jbati bid-diabete u dal-aħħar għamel double bypass ġo qalbu. Dak li ħa dan ir-raġel.

Il-Malta, we don't say. Desire, meta ħarġet dis-sentenza u ntqajna, inti qed li dan mhux ir-raġel ta' 17 sena ilu, għaliex mhux ir-raġel?
Ir-raġel għaliex qabel kien dejjem daħqani, jara kif jagħmel li l-ħajja ħodha pożittiva. Illum il-ġurnata id-depression ma tgħinx u jiena nifhmu. Però mhux kulħadd jifhmek b'hekk. Li jinqata' waħdu ma jkellimniex hija iebsa għaliex trid tgħixha, trid tipprova tifhem minn xiex dal-bniedem għadda biex inti tifhmu. Min mhex il-ħajja ma jista' qatt jifhimni. Min ma għexx ċertu tbatijiet, u oħra li ngħid li meta inti ma tmiss mal-qorti ma tafx x'jiġifieri. l-istress li toħloq fiha nnifisha, allura inti trid titgħallem tgħix. Emmanuel huwa bniedem differenti. U intom telaqkom kulħadd, hu? Iva.
Telqukom il-ħbieb.
Iva, iva, iva. Iva.
Kulħadd telaqna.
Dik waħda l-ikbar waġġa.
Kulħadd telaqna.
Naħseb l-iktar li ħassejna dawk lin-nies li aħna konna nikkonsidraw close tagħna, ħbieb tagħna, malli qegħdnilhom x'inhu jiġri għax Aħna li għednilhom għar-raġuni li ħsibna li bħal diversi każijiet oħrajn tara fuq it-televiżjoni u x'naf jiena għedna aħjar ngħidulhom aħna milli jsiru jafu minn fuq il-media. Anke dik malli għednilhom aħna tarhom kollha passu passu 'l hemm. Ma rajnihomx b'nemes iktar. Iktar żmien. Weġġagħtek dik.
Weġġagħtna naqgħa.
Għaliex il-ħbiberija mhijiex qed hemmhekk għall-good times biss. Anke meta jkun hemm il-mewġ, il-ħbiberija tibqa'. U anke tħoss li mhumiex qed jemmnuk din feeling ikrah. Però Pep, trid tifhem, trid tipprova tifhem il-kulħadd. Jiena nifhem li beżgħu bħalma bżajt jien. Però, perkaż jiena sħabi kienu sitta, konnilna ħbieb minn ċkunitna. Qatt ma bsajt li se jitilquni, fl-iktar mumenti diffiċli li jiena xtaqthom. Nifhimhom li. X'ħassejt imma, x'ħass? Weġgħa. U nibkihom sal-lum. Però. La jiena m'emmintnix meta jien l-iktar qed nassigurak, kont ċerta milli qed ngħidlek. M'intomx ħbieb. Jiena nifhem għax jiena meta kont ġejt għandi u intom it-tnejn ġejtu għandi ukoll meta ħriġt ngħid illi nemmen fl-innoċenza tiegħek ta' għalawli għalawli kull In-nies kull nis jattakkaw. kull mandi jattakkaw. ġifieri u jiena jiena mhux kull min jiġi għandi u jgħidli li hu jew innoċenti naqbad u niddi mhux se niġġudika però jiena meta mbagħad nara l-affarijiet meta nara niftakar entni mibsut li kien ġi torturat fid-depo Ekku. qed dan innoċenti u ġi provat li hu innoċenti jgħan niftakar Pietro Pawl Busuttil tefawlu l-arba frejmja kontatt Dan innoċenti u protestajt fit-toroq. U kien innoċenti, inti l-istess. Ir-raġel ta' Ġovanna, meta ħarġet kont tgħeddi ma kellix għalfejn tirreżenja. Dan raġel innoċenti u fil-fatt kien innoċenti. Ġifieri, ġifieri, u llum irrid ngħid li hemm persuna li weħel il-ħabs. fost oħrajn, illi wkoll qed inqisu, konvint li hu innoċenti. U nibqa' jiena mort Santu Wistin u dik l-iskola ma lmitni xejn għalmitni li nibqa' nibqa' sakemm nasal biex dik il-persuna ngħinha kif ħassejt li għandi nagħmel magħkom, hekk beħsiebni nibqa' nagħmel ma' dar-raġel ukoll. Għax hemm hemmhekk, kif taf inti. Iva. Hemm nies il-ħabs iva, għal xejn. Iva. Żgur. U rridu naraw kif se noħorġuhom minn hemm, għax qegħdin hemmhekk, qegħdin hemmhekk għal xejn. Spiċċajtu anka bla flus. Iva, għamilna perjodu li prattikament spiċċajna kellna nbijaw il-karozza. Kenna karozza spiċċajna biħħajnija biex nkunu nistgħu ngħaddu. Prattikament konna nitimgħu dak iż-żmien it-tifla għax kienet għadha pregnant, konna nitimgħu it-tifla u aħna naraw se nieklu. Daqshekk jiġifieri tispiċċa fixxa. Dawk il-mijiet qed toħorġu, qed toħorġu. Eluf. U mbagħad plus li qed imutlek it-tifel bil-kanċer għax inkredibbli din l-istorja. Kienet iebsa, iebsa ħafna. li kieku kelli l-għażla li nbiddel il-post tiegħi miegħu, ma kontx naħsibha darbtej. Kien għadu żgħir, kellu 14.
Meta miet? Ej,
jien għex ta' ħajti. Kien għadu ħajibda. Ma tħossek li ħasra li miet jaħseb, ma nafx kienx jaħseb li inti pedofolu.
Luke kien jaf il-verità. Fil-fatt, waqt li kien qiegħed imut, jien erbaħt il-kura u kustodja esklussiva, esklussiva tiegħu. Kont il-care, il-caregiver tiegħu prattikament. Ġifieri Luke tela' jixed, tela' jitkellem mal-avukata tat-tfal u qalilha mill-A sa Z. Jien sirt naf x'intqal wara li miet. Għax kienu daqshekk ibsin l-affarijiet li qal. U l-weġa' u d-diskustanti li, li, li kelli malli sirt nafhom, kont diskustat immens, però qatt ħadd ma ħa passi fuq dak li qal ibni. Ħadd. U inti konvint li kien jaħseb li int innoċenti? Iva.
Qabel miet? Iva.
Kien jaf. Kien jaf, għax kien xehed u kien qal x'kien jiġri. Mill-bidu sal-aħħar. Kien qal kollox. B'hekk il-Qorti tal-Maġistrati kienu tawni l-kura u kustodja esklussiva. Fuq x'qal hu.
Għax hux vera dak It-tfal meta jiġu użati b'dan il-mod, eh, ġifieri u di qed ngħidha mhux għal daw, għall-affarijiet li qed jiġru hemm barra, di qed tiġri. Ara ma rridux ngħidu biex nagħmluha ċara, min hu abbużat jew min kien abbużat għandu jmur u jitkellem anke mal-iċken ħaġa, dejjem tkellmu, dejjem irrapurtaw. Imma li tivvinta storja bħal din le. Għax ara xi kja u x u l-effett fuq it-tifla. Għax da abbuż, ta' da abbuż. Inti inti inti tirrabja u li t-tifla kienet qed tgħid dawn l-affarijiet fuqek. Tirrabi tirrabja għax taf li mhumiex vera, però tissimpatizza magħha għax taf minn xiex għaddiet. biex waslet biex qalet dawk l-affarijiet, din għaddiet minn martirju. Bħalma għaddejna aħna, hi għaddietu mod ieħor. Ġifieri di flok qed tpinġi u timla l-istampi bil-crayons. Ekku.
Eh? Ta' Tom and Jerry, di qed tpinġi il-parti privata tar-raġel ħalli tkun taf meta jsaqsu għal qorti kif inhu. Ekku, ekku. Ekku. Inkredibbli.
Abbuż li abbuż, abbuż m'hemmx tara. U

Isem ta' lukanda, allura dan minn għalih li l-Mami u d-Daddy ħajmorru lukanda, kien imur l-iskola jgħidilhom ommi marret din lukanda. Saħansitra darba t-teacher bagħtet għalina. Mela t-tifel ma kien jonqsu xejn, però ma jistax ikun intom dejjem tiġru ġo din lukanda. Ovvja, dejjem bżajt għax tfal jitkellmu, dejjem bżajt li hu ħa jiġi labelled, it-tifel bata l-iskola, kwartieri, meta missieru kien il-ħabs, daqqat kisrulu idejh, daqqa ta' ponn erba' sinniet qalgħuh.
Kienu jafu t-tfal jiġifieri. Għaliex, eħe, meta ħarġet fil-media, Malta żgħira. L-ommijiet jafu, jien ma stajtx ma nibgħatx it-tifel l-iskola. Kien jiġi bullied ukoll.
Ħafna. Ħafna.
Ħafna. U llum il-ġurnata l-ikbar dispjaċir ukoll li għandi li dat-tifel għadda minn di trauma meta qas kien jaf X'inhuma? Jien niftakar meta kont nieħdu l-ħabs, l-istess konna tajna l-ħabs isem ta' lukanda. Għax jien kont nistħi ngħid li sejra l-ħabs. Kont nistħina, m'għandi xejn, però kont nistħi ngħid li jiena sejra l-ħabs. Meta kien hemm min gwardjan kien jgħiduli eh inti l-mara tal-pedofolu, dik kienet tweġġagħni. Imma jien kelli npoġġi ma' tifel ta' xahar snin u ngħidlu x'inhu pedofolu. Ma naħsibx kien jifhimni imma kienet tweġġagħni li jiena rrid infhemm tifel għal xiex missieru huwa akkużat. Illum il-ġurnata tifel tiegħi għex ħajtu dil-ħajja għex. Qrati, avukat, ħabs, media.
Ok. Il-Qorti tliet imħallfin Qalu li int innoċenti kif għedna u qalu li ħaqqek kumpens ta' 23,000. Meta saqsejt qalu din hija l-ikbar li setgħu jagħtu ġifieri fil-liġi. Jekk fil-każ tinbidel il-liġi trid, imma mhux dak il-punt. Imma qalu isma' daw għadhom ma ħarsuhom di l-ivvinta min qalla biex tigdeb, min qalla biex tivvinta l-istorja, eċċetera. Intom, inti x'taħseb?
Dik is-sentenza qalet bħalma ilna ngħidu daż-żmien kollu u nispruvaw nispjegaw kull min jistaqsina. Vera, it-tifla gidbet. Hija persuna privata. Veru. Però jiena mhux it-tifla li tefgħatni l-ħabs. Jiena mhux it-tifla li investigatni. Iżda l-Pulizija u l-Qrati ta' Malta lili investigawni u kkundannawni. Allura, min għamlu l-iżball? It-tiflax gidbet? Jew il-qrati? Is-sentenza tgħidlek il-qorti vera għamlet żball għax l-evidenza li kellha imxiet fuqu. Però l-iżball li għamlet mbagħad li wara li ħareġ il-fatt il-ġdid li t-tifla ammettiet li gidbet, baqgħu jsostnu li jiena m'iniex intutilata għal kumpens, m'iniex intutilata għal xejn għax it-tifla.
Kif dal-kumpens?
B'ebda flus, l-ebda ammont. Mhu se jġiblek ħajtek fejn kienet. L-ebda ammont ta' flus.
Jiena bħal Matt. X'inhuma?
Dak il-kumpens ma narax rebħ ta' flus. Għax għalija l-flus one euro ngħaddi għax tgħallimt, ten euros ngħaddi Hundred euros ngħaddi. U bħal m'għedt, dawk it-tliet kelmiet għalija huma l-ikbar rebħiet tiegħi. Wrongful conviction, miscarriage of justice u innoċenti. Dawk ir-rebħiet tiegħi, mhux dak il-flus. Jiena xtaqt ukoll hawn insemmi lill-Ispettur Sandro Camilleri li ġġieled u rawh ikrah ħafna dak iż-żmien li ħadha kontra l-poter tajjeb. Jiena
l-ispettur Camilleri ma kontx nafu qabel. Supretendent. Supretendent, sorry. Ma kontx nafu. Ma kontx nafu qabel. Sakem beda jinvestiga l-kastana. Kellu ċans bħalma kellhom l-oħrajn. Mortandu daqs kemm mortant l-oħrajn. Ġrejna għamel u beda jagħmel jara oġġett oġġett. Karta karta. Li konninna nitolbu lill-pulizija Isma', araw din, agħmlu, iċċekkjaw din. U taf il-min irid insemmi wkoll lill-Maġistrat, illum Imħallef, Consuelo Sher Herrera li wkoll kif saret taf għamlet maratona għax qalet dar raġel jekk hu vera dak li qed nisma' m'għandux jagħmel si oħra l-ħabs. Ekku, ekku.
Nirringrazzja minn hawn. U nsellmilha tal-ħin kollu li bdiet minn xi disgħa ta' filgħodu sal-għada għaddejja tisma'.
Illum iżżewwiġtu? Iva. Iżżewwiġtu? Ma stajtux tmorru honeymoon? Le. Għal żewġ raġunijiet. Ejja. X'inhu huma? One, finanzi. Finanzi.
U tu, jumejn wara it-tieġ, kelli seduta tal-qorti. Li by the way ġiet deferita. Xorta. Narawkom hemmhekk turu ċriket. L-ewwel ritratt dak. Dak l-ewwel ritratt li ħadna wara li żżewwiġna. Happy days. Very happy days. Nippruvaw il-ħajja nħarsu lejha b'mod pożittiv. Li ġara ġara, xejn ma jista' jħassru Pepp. M'hemm xejn li tista' tħassar tipprova mill-ikrah toħroġ is-sabiħ tiegħu. Tgħidli x'sabiħha toħroġ? Imma nħarsu 'l llum għandna dik is-sentenza, naħseb nista' nifrejmja, u nipprovaw inħarsu 'l quddiem, nibdew ngħixu ħajjitna. Jiena nixtieq Manuel, nirringrazzjak lilek anke ta' kemm qattajna żmien flimkien u lilek Desiré u nħallikom biex tagħlqu bl-aħħar kummenti tiegħekom. Jiena il-kumment li nixtieq nirringrazzja lilek Pep talli mill-bidu nett emmint fina, tajtna l-vuċi, is-sapport, is-sapport dejjem hemmhekk kont għalina. l-Superintendent, għax kont ħanejlu spettur nerġa', l-Superintendent Sandro Camilleri, għax dan il-bniedem għadda minn martirju kbir tas-sagrifiċċji li għamel u ħaġa li rrid ngħid wegħedni kelma u baqa' baqa' sakemm wasal biex wettaqha. Għax kien qalli, 'Jekk insib nitfa ta' xi ħaġa li mhijiex sew, jien ħa niggranfa magħha u nwiegħdek, inwiegħdek li noħorġok minn ġo dak il-ħabs. U hekk kien għamel. Sab li kellu jsib u għamlu. Nirringrazzja lill-avukat tiegħi, Dottor Tonio Azzopardi, tax-xogħol u ħafna ħafna ħafna xogħol li għamel u tal-pariri kollha li tagħna. Dawk naħseb l-iktar l-iktar importanti. Ma ngħidilx jagħmlu Naħseb jiena nirringrazzja lill-poplu Malti u Għawdex li meta aħna ħriġna fil-media semgħuna, laqgħuna ġo darhom u tawna s-sapport. Illum il-ġurnata ngħidilhom grazzi minn qalbi. U lilek Pep tas-sapport kbir li dejjem tajtna. Jiena nixtieq nirringrazzjawkom u ngħid lin-nies illi forsi għaddejjin minn affarijiet bħal dawn biex jagħmlu kuraġġ għaliex finalment Kif ġara f'dal-każ, il-verità titla' fil-wiċċ. Forsi ddum, tawdam u satax-il sena, imma titla' fil-wiċċ. Grazzi ħafna. Grazzi, Pep. Grazzi.
Grazzi.
Naħseb għalija xarab anki fisser, fisser ħafna, fisser ħafna. Sfortunatament nemozzjona ruħi ħafna għal raġuni li Meta kien hemm ħaddieħor li ma tanix widen memminx għalla volja bil-provi kollha li kelli ehm, literalment fetaħ l-bib u tafani l-barra ehm, xarabank Kien dik l-ispalla. L-ispalla appart il-familja, xi familja tiegħi minn dejjem kienet miegħi. Ma xaraban kistlum il-ġurnata ġiet extended family tiegħi. Dejjem kienu hemmhekk, dejjem tawna s-support, anke dik id-daqxej ta' telefonata, kif inti, kif intom, kollox sew mixjin Bis ma jkollok bżon tgħid xi ħaġa, għidilna ta' u nisimgħuk. Kemm il-persuna mlita dik f'dan iż-żmien. Naħseb barra l-familja tiegħi. Naħseb id waħda biex toddom dawn in-nies hija biżejjed. Nirringrazzja l-poplu Malti u Għawdex, Għawdxi, tas-sapport kollu li tagħna f'dan iż-żmien. Naħseb ma kellix l-opportunità li ngħidha, ma stennejtx eh, tas-sapport minnant il-poplu Malti Għawdxi kollu llum il-ġurnata naf kemm hu poplu maqut u fejn tidħol inġustizzja il-poplu Malti Għawdxi jaf jaraf